Côte d'Ivoire mirovekê jêhatî bû û serkirdekê mezin bû û mezlê şîretkara bû û ez gelek rêzê li wefadarî û xizmeta wî dikem bo Misrê kirî. Ewî bi zîrekî û bê wastiyan xizmeta koçkê dikir û her wisa paqijtirîn kes bo xizînê di Misrê pirê vebirî. û em çi cara xizmeta wê ji bîr nakin. Bû babê min em li hewtimê sêyê û xelkê Misrê û erdê wê. Û ez daxwazê dikem ku ev xweşiyê ji jiyana xwe ya bê dimahîk ben. Ez gelekî pê nexweş bûm. Ku li dimahiya jiyê xwîne şer tiştekî girêng bû me bêjîtin. Wezê piştrast min gerek tişt hebûn bi me bêjî. Belê bi mixabinî ve negeheşt. Evro parîkariya xudawendî roja şikestina Yozersîfî ye.

Ez Yuzer Sîfî Damez jînim cihê Kodîvuarî û ez wî dihejmêrim ser werê Misirê û her wisa zêre van horin hop. Ew jî mirovekê şehjî û zîrek e. Ez wî danim serokê leşkerê Misirê hemiyê û umêda min ew e. Ew bi diristahî karê xwe bikin û xizmeta Misirê baş bikin.

Gelek kes yê li vêrê amade bûn ji ber berjewendiyê di xwe yê pîs. Ev ca CV darim ji Xatîna Zuleyxa Delî vê bide te me. Da giyanê potî varî veşêrîn. Bihêle ew di navbera xwe de va girêka veken. Da biçîn.

Vit ez diyar kem ku em min hew tu bî, karekê ji me hejîtir yê bo min hilbijartî. Ahusa divê tu bibîye serkirdê leşkerên Misrê û zêdebarî karê te yê dijî. Belê wasa ye. Ji rastiya wê hejî pilên berz e. Rast e. Here tu biçî. Putî var zalamekî jê hatî bû. Xwedayê mezin jê razî bît. Ji ber wî te gelek nexweşî dîtin û çendîn sala tu ketiye di zîndana reş û tarî de. Ewî hêşta gerek rêza li def min hey û çi nefyaniya wî jî dilê min de nîne.

Kesek ji mirinê rizgar nabîtin. Sereray wê çendê ezabxemim jî bû mirina wî. Lê xema ji hemiya nexweştir ew nexweşî bû ewa min hêla di dilê wî de û pê çûy. Min gelek nexweşî bû potî varî çêkirin. Demê ez dîvhez û viyanê di xwe çûy. Ez sosa bînim ku Yuzertît egerî vê çendê hemiyê bû. Min çend cara tu hişyar kirî û gote te ku ew dê tenayî û xweşiya nav xêzana te de hemiyê têk de bes te guhê xwe neda min. Ez sosa bînim te jinê hest pê kir ma ne? Nexêr, Yuzarsîf neyê gunehbar e. Her ez bûm min bi zorî daxwaza wî kirî. Ya gunehkar ez im. Egerê di nexweşiyê de potîvarî ez im. û Yuzarsîfî jî. Yuzarsîf kesekê biyonî ew nabit bibite desthilatdar ser samanê Misrê. Belê bi awêl Misrê hatiye perwerdekirin û her wisa ew mirovekî gelekî destpaqij e û ew ji hemiya hejîtir e bi wî cihî. Te bi çi hûr û nû pil cihê potî barî nedano wekî min gotiye te? Xatîn, Horin Hop kesekî şarker e. Ew naşit rêvebirina kar û barên çandinê û derametên Misirê rabîtin. Serkirdeyatiya leşkerî cihekî gelekî gunco ye ku cenabê şahî bi Horin Hopî hilbijartî. Hîn hemî pêk ve yedgo hûr bûn. Tu û hevjînê te û Yûzersîb jî. Xuya ye, hewa her sê ka biharî bi ayînê Misirê û xwedawend Amonî nîne. Û hîn hemî yek bûyîne êk dest dijî kahinên perhizgehê.

Herê sax bît şahê Misrê dilovan û xudan şiyan. Tu bi xêr hatî Yuzersîfê zana, serwerê Misrê. Supas dare şahî me yê ku eşe jî cênî şînê re zar potî varê dîtîn. Eger xwedê tu helbijardbî bo karekê mezin ew jî helbgirtina peyama wî ye. Ma dê çawa yekî dî helbijêrin bo rêvebirina karûbarên Misrê. Tu ji hejî pilên mezintirî Yuzersîf. Min tu danayî rêveberê karûbarê xwe hemiya, çimkî tu mirovekî destpaqij î. Û di jiyana xwe de min kesê ji te baştir nedîtiye û her wisa ez te hejî dibînim ku tu ber singê vê qeyranê bigirî a ser me de têtin. Ji başiyê şahê Misirê re supazdar im. Hîvîdar im ew karê te wa ez pê raspardîm, duristayî encam bidem.

Çunkî gela zengîn ê Misirê ti wekî we gelmî bi xwe helk girin û her hînîkek pêncî dibina ye. Tu ji pênc dibina zêdetir xwe di binayekê dî nabey û hindî tu bişî û genim dest te bikevî tu bi me bîne bû kûgehên perizgehê. Beramberî wan ev hindek pare bû te. Ev hindek pare wek destpêk û yek mayî demê tu tînî.